mimba yaisraeri itsva yakatengwa neropa rajesu kristu neimba yajudha pano paziyoni eh. isina kuita nesungano yandakaita namadzibaba avo hanzi sungano iyi haifaniri kuti ifanane nesungano yaakamboita nemadzibaba enyu pazuva randakabata ruoko rwavo paye paakavabudisa muijipita munyika yeijipita ee eh. nokuti akasunga farao musungano yangu Hanzi avasunga Farao akati chindai munokwereta indai hwavo nhasi yekukweretai. Farao akasungwa wakakabatwa naMoses. Anga asingazivi kuti kufuma yapera. Rugare ngarwene. Hanzi but havana kurambira musungano yangu. ini ndapinda navo nokuti kune vanhu vanoti kana zvake zvaita kana achiri pataiti ani ndiribatsiriwo chamwari ndigozokupa imbondipawo umbondikweretesa ndigozokupa asi kana iye zvake zvaaright hauchamuoni nefoni anodzima kune vanhu vanodzimira jehovha foni Kune vanhu vanodzimira Jehovha mwoyo wavo. Jehovha akita wokutsvaga kubata munhu kuedza kumubata pafoni, haachawanikwi paminamato, haachawanikwi pakudzidza shoko raMwari, haachawanikwi pabasa raMwari. Nguva ino yatava kuenda isi yekudzimira Jehovha foni, hanzi nekuti wakaramba vekutanga akavapa mhosva nenyaya yekuti ndivo vakatanga kumuramba. Eh. nokuti havana kurambira musungano yangu eh. neni ndikasava nehanya navo hanzi neniwo ndikati chero neniwo futi chero neniwo futi handicharambiriwo po futi rugare ngarwe nemi nekuti nyaya yatinofanira kuti tibate ndeyekuti kana uchida kuti ufambe najehovha ziva kuti iwewo ukamuramba Pakaita kurambana, acharuza ndiani pakati penyu? ndonyaya yaakaita ipapo akati oraiti mandiramba munofunga kuti nai ndigonewo kuramba neni ndakuramba yawo futi verenga iyi inoramba ichienda here mberi tosimuka naye pateni nokuti ndiyo sungano yandichaita neimba yaisraeri kana mazuva iwayo apfuura ndizvo zvinotaura hanzi manje mazuva ayaya akapfuura akanga achiita izvozvo vachirambana nevana vaisraeri pamazuva akapfuura aya but pane sungano yaanoda kuti aite inova ndo sungano yatamirira pano yatinoda kuti umwe neumwe munhu apinde mairi Eh. mirayiro yake yaakugara panjere dzavo chaipo nepamwoyo pavo hanzi ini ndigozova mwari wavo kana zvajehovha zvisiri pamwoyo wako kana zvajehovha uchida kuita zvekurangaridzwa nekusundwa sundwa ziva kuti uri pasungano yakafanana nesungano yekare yaakaramba ariko munhu anorambwa akaomboramba aripo kuti ndokogarira vana vangu Did I by 11? Verengai zvese 11. mumwe nomumwe angazodzidzisiwo kwake chiri kudiwa najehovha hanzi hakuna munhu achada kuti adzidzisiwe zveshoko iri eh. kana mumwe nomumwe hama yake achiti eh. hanzi hapana achati kune munhu ziva ishe nekuti umwe neumwe anenge womuziva vose vachandiziva kubva kumuduku hanzi kubva ngazvibve kuchildren's ministry kubva kusunday school kusvikira kuvakuru vokupedzisira nokuti ndichava nengoni hanzi ipapo ndichaita ngoni nezvivi zvavo hazvichazorangarigwi kana tikasvika palevho iyo rugare ngarorii nekuti kana tiri muno mukati meharare tiri mukati mematabhera edu Tasvika here palevel yekuti kubva kumuduku kusvika kumukuru hapana achanzi ziva Mwari. Munhu wese wakungomhanyirana nebasa raMwari. Nekuti vachiri kuda kuudzwa kunzi ziva Mwari, chinonzi Mwari kuita ichi nechichi nechichi ndo vasati vamuziva. Nhasi uno tatarisana nesungano itsva ngatipindei pasungano itsva ngatiite mhiko dziri fresh pana jehovha mwana ndofunga kuna jehovha kuna joshua kumashure uku vasati vatanga kuti vakundoparadza paya pavanozotaura mashoko aya jehovha achiti achimuti usafa akatanga aita mhiko akati ini ndamira nemhuri yangu kana imimi mose imimi muida kuramba maitiro esungano yekare yakatsamwisa jehovha e, inini nemi totoparadzana inini ndichashumira jehovha zvinofanira kutanga kuva kumukuru zvofanira kutangira pamutungamiri zvofanira kutangira kunemi vana mai uti iwewe ndichamiri ini ndava kutevera jehovha ini nemhuri yangu ngatiitei mhikozo e. rugare ngaruve nemiwo ndo nguva yatasvika ngatitaure zvinhu izvi tichirevesa tigorambira musungano iyi nekuti tine murevereri wesungano itsva akamira achirekodha vapinda mukati mesungano iyi achaona zviro kwazvo achakuperekedza pose achaona kuti hakuna chichakuwira iye asipo kunyangwe chikaoma asi unenge uchiziva kuti hongu mukuoma kwazvo asi iye aneni achandibudisa chete ndinofara vanga vachitaura matestimony neni ndinonyanya kufara nekutenda mwari pamusoro pe especially ndikiri neya jeffrey nekuti ndofunga yavako kusali zvakanga zvakagwadza mwoyo Mwari akahwa kuchema kwedu, akatozadzisa zvaakataura, ndichava nengoni pasungano iyoyo yatinopinda. Zvino ndidzo ngoni dzatinotsvaga kuti Jehovha agoitira ngoni nevanopinda pasungano iyoyo. Rugare ngaruve nemi. Ahoraiti, ah, handicharambi ndakadero. Eh, zuva redu rakuvira, ndichada kuti muverenge eh, eh, vhesi pachapter 7. pavhesi 7 e, eh, rugare ngaroini nyaya yekupesira yandoda kutaura yatoda kuti tiende takabata mafambiro akachenjera kana uchifamba najehovha mwari munoziva here kuti mumwe nemumwe munhu Anoshepewa kushepewa hunhu hwake, maitire ake neenvironment yaari nenzvimbo yaari nevanhu vaanoswera navo nevanhu vaanotaurirana navo vachitaura maideas avo vachidini level yevanhu ivavo ndiyo level yaunosvika iwewe nekuti ndivo vanhu vaunoswera navo munozvinzwisisa ipapo rugare ngaruve nemiwo saka naizvo munhu kana ukatomuona unogona kutoziva kuti munhu uyu ndofunga wakakurira kana kuti munhu uyu ukamuona behavior yake unogona kuona kuti uyu unenge wekumapurazi uyu unenge wekumatownship uyu kumaruzevha uyu mutauni kumageto geto uyu kumasabhabhu umwe unotozoona kuti haasi wemuno unofanira kuva anobva nekudiaspora nekuti vaunopedza va nguva uinavo ndo vanoshepa zvauchava saka nyaya yandinayo panapa ndeyekuti vanhu tizive tipinde pasarudzo yakakosha kana toda kufamba najehovha unofanira kuziva vanhu vawava kuswera navo unofanira kuziva wawava kuzofambidzana navo nhasi pano mapiwa shoko rinonzi najehovha ndichava newe ukaswera nevanhu vasina mwari vakanziona satani ndichava newe pachaita problem vanhu vaunoswera navo be very very careful mashoko because mashoko anotaurwa nevanhu ane simba verenga itinzo toda kudzokera hedu kuna abrahama tichimbopa maexample vanhu vaunofamba navo pavhesi 7 inoti chii kristu muprista mukuru anorudzi namerkisedeki ehe zvino hatingarambi kuti muduku ndiye anoropofadzwa nounopfuura nokunaka ya shoko rinotaura kuti jesu kristu ndiye mu- eh, une rudzi namerkisedeki handiti abrahama kumashure uko unosangana namerkisedeki muprista wokumusorosoro ndizvo nai achisangana namerekisedheki abrahama anotanga kugoverana namerekisedheki anotanga kudyidzana namerekisedheki because panozouya kada kuona kuti vakanga vachidyidzana tarisaone panozouyawo mambo wesodhoma oti uya nesuwo tiitewo madhiri tichiwirirana anomurambira kuti handidi because type yako ndinoiziva kana ndikatanga kufambidzana newe uchatanga kundipomera pomera zvakawanda nekuti dziriko type dzinodero hanzi mimi eh, vesodoma hanzi ndo kune dzimwe type dzinoti kana akangonikira zvonzi dei ndisini dei chechiyo isina kumira dei ndisini patabhera ipapo dei zvinhu zvisingatofambi hee izvozvi vanhu havasi kutombondiona asi dei ndisini ndozvakanga ndochakanga iri type yananhingirikini wesodhoma because anomuti aiwa iweoka kana ndikangoda kuwirirana newe uchazoti zvanzi ndiwo wakandifumisa chazodei dei ndisine vana abrahama dei pasina zvamakawana pana mwari ngwarira type yauchada kufamba nayo bhaibheri rinoti abrahama akasangana namerekisedheki vakatanga kuwirirana namerekisedheki result yacho ndeyekuti abrahama akaropafadzwa zvikuru